Хӑй ҫулӗ ҫинче ниме пӑхмасӑр мӗнпур япалана аркатакан вӑй. Кунью Джерси ҫыранӗ сериалта вылякан актерсем тетӗр-и? Ҫук, ку вӑл торнадо. Торнадо хӑвӑрт куҫса ҫӳрет, питӗ хытӑ ҫӗмӗрет. Ҫак пулӑм чи малтан акӑмӗпе хӑрушӑ. Куҫса пынӑ май ҫавра сывлӑш юхӑмӗнче тусан пӑшив тата ванчӑк пӗлӗчӗ пуҫтарӑнать. Чи пысӑк синкерӗ вара тӗп пайӗнче, урӑхла каласан куҫӗнче. Торнадо хӑвӑртлӑхӗ улшу, хӑш чух сехетре утмӑл километртан ытла мар, теприн чух пилӗк ҫӗре яхӑн. Торнадо кӳрекен аркатупине Фудзитовичӗпе виҫеҫҫӗ, ӑна тата F-виҫе тесе те калаҫҫӗ. Ӑна пинте тӑхӑрҫӗр ҫитмӗл пӗрмӗш ҫулта Тацуя Теодор Фудзито кӗскен тет сӗннӗ. Торнадо хӑй хыҫҫӑн икӗ виҫӗ ҫухрӑм таран аркатса хӑварать. Унсӑрлахӑш ытларах чухне аллӑ утӑма яхӑн. Сайра утравун утӑмран сахалрах торнадо та тӗл пулать, асар-писер торнадо вара ҫухрӑм сарлакӑш та аркатма пултарать. Сӑтӑрҫӑ тарна та ҫапларах йӗркеленет. Аслатиллӗ ҫумӑр пӗлӗчӗ айӗнче ӑшӑ сывлӑш ҫӳлелле хӑпарать. Тӗрлӗ хӑртлӑхпа вӗрекен ҫил-тӗрлӗ енчен куҫса аялтан ҫӳлелле ҫаврӑнса хӑпаракан сывлӑш юхӑмӗ тӑвать. Ман пек. Ҫак ҫавра юхӑмсем ҫил-тӑвӑл варринче варинке евӗр шӑтакан юпа йӗркелеҫҫӗ. Малтанлӑха ҫак сывлӑш юпи кӗске ҫӗр питне те перӗнеймест, анчах кайран Ӑнӑҫлӑ тарна та аслати пӗлӗчӗн ҫулӗпе каять. Ун айӗнчен тухса ҫӗре ҫити тӑслать те хӑй хыҫҫӑн тӗппипер катса хӑварать. Дуплер радиолокаторӗ синкерлӗхе асӑрхама ҫынсене хӑрушлӑх пирки вӑхӑтра пӗлтерме май парать. Ҫавӑнпа ҫынсем куҫса кайма ехӳлӗхе пытанма пултараҫҫӗ. Торнадо тӑватӑ тӗрли пулать. Шывран тӑраканни, ҫӗр ҫийӗнчи, ҫулташ торнадо тата темиҫе ҫавра ҫилтен тӑракан торнадо. Шыври Тарнатыш вӗҫӗнчех йӗркеленет. Пушхирте марри паллӑ ӗнтӗ. Тӳлек ҫанталӑкра йӗркеленнӗ ҫавра ҫил шӑпах вӑл ытларах тӗл пулать пысӑк хӑрушлӑх кӳмест. Кӗрт пӗлӗчӗн аялти чиккинче йӗркеленнӗ ҫавра ҫил хытах аркатаймасть. Шыв ҫийӗнче аслати пӗлӗтӗнче йӗркеленекен тарна та вара пуринчен те хӑрушӑрах. Вӗсем вӑраха тӑсӑлаҫҫӗ, телее, ун йышши ҫавра ҫил хутран ситрен кӑна пулкалать. Уяр ҫанталӑкри ҫавра ҫил вӑйлах мар, хӑвӑрт иртсе каять. Хӗмӗн диаметрӗ пысӑк мар вар инки хӑш чухне ҫӗр питне ҫитеймест. Ҫакнашкал ҫавра ҫил ҫулӗ ҫинче ванчӑк, тусан, хӑйӑр пуҫтарать пулин те ӑна хӑйӑр усалӗсемпе ан пӑтраштарӑр. Тӗп тарнатӑ ҫумӗнче хӑйсӑртарах юлташсем те пулма пултараҫҫӗ. Вӗсен ҫапла аслипе юнашар ҫаврӑнса ҫӳренӗрен калаҫҫӗ. Темиҫе сыпӑклӑ торнадо. Пӗр ҫавра юпа калӑплакан сулӑш юхӑмӗ тӳрех темиҫе пӗр пек юпа йӗркелет. Ку Ниши тарна тыттисенчен чылай хӑватлӑрах, вӗсем питӗ пысӑк сиен кӳреҫҫӗ. Сулӑш юписем мӗн чухлӗ нумайрах тарнатӑн ванчӑка ҫӗклес тата ҫурт-йӗре аркатас вӑйӑҫ ҫавӑн чухлӗ пысӑкрах. Тарнатӑна ҫулталӑк тӑршшӗпе питӗ нумай ҫӗршывра сӑнама пулать. Анчах пӗтӗм тарнатӑран виҫҫӗ тӑваттӑмӗшпе Америкӑра пулса иртет, ытларах Канзасра. Апӑшри Кантӑр Техасра унӑн пуҫласа Айова таранӑн ятарлӑ Торнадо урамӗ пур. Унта пурӑнакан халӑхшӑн торнадо – кулленхи пулӑм. Торнадона тӗпчесси кӑткӑс пулнӑран ҫӗр ытла тӗпчевҫӗ вӑйне пӗрлештерсе Vortex иккӗ проект хатӗрленӗ. Вӗсене торнадо пулӑмне ӑнлантарса паракан теорисен ҫирӗплетме ҫӗнӗ пӗлӳ кирлӗ. Америкӑн аслӑ тӳрем ҫӗрӗ ҫинче куҫса ҫӳрекен тӗпчев ушкӑнӗ пулмалла. Тӗпчевҫӗсем ҫываракан торнадо пирки пӗлсенех палӑртнӑ планпа ӗҫлеме тытнаҫҫӗ. Ку тӗпчев меслечӗпе ҫавра ҫил вырӑнне палӑртса ӑна ҫӗнӗ техника хатӗрӗсемпе ҫавӑрса илмелле. Ку пирки малтанхи тӗпчевҫӗсем ӗмӗтленмен те. Тӗпчевҫӗсем пухнӑ материала тишкерсе тарна та епле йӗркеленсе аталаннине тата унӑн аркату уйрӑмлӑхӗсене тӗплӗн ӑнланма тӑрӑшаҫҫӗ. Ҫаплах тӗпчевҫӗсем торнадо вӑйне виҫмелли, лайӑхрах хатӗрсем шутласа кӑларасса шанаҫҫӗ. Вӗсемпе торнадо чи сарлака йӗр хӑварнине, чи нумай вӑхӑт тӑсӑлнине, чи пысӑк е пӗчӗк кӳлепеллине пӗлме пулать. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, чи пӗчӗк ҫавра ҫил темиҫе ҫеккунт кӑна тӑсӑлать. Эсир ӑна хӑвӑр та килӗрте те тума пултаратӑр. Акӑ эп туни, эпӗ ӑна ҫак кӑларӑм валли хатӗрлерӗм.